Y llwybr welwch chi ar y map yma ydy'r un mwyaf hygyrch. Maes parcio'r Hwb Lles ydy maes parcio'r Byd Dŵr sydd wedi'i leoli ar Stryd Gaer. Mae yna ddigon o feysydd anabl ac, fel y gwelwch chi, mae parcio blaenoriaeth ar gael i ymwelwyr y Hwb Lles. Mae trwyddedau blaenoriaeth ar gael o'r Hwb Lles ac mae'n rhaid eu dangos yn glir. Mae'r llwybr o'r maes parcio i fynedfa'r Hwb Lles ag ychydig o lethr i lawr iddo. Mae meinciau pren tu allan i'r fynedfa. Wrth fynd i mewn i'r hwb lles, mae'r drysau'n agor yn awtomatig, ac mae yna ymyl fach dros y trothwy. Cymerwch ofal o ble mae'r drysau'n agor. Mae yna garped tywyll wresog yn y fynedfa. Mae hefyd ddewis o gynhyrchion iechydol gall bobl helpu eu hunianu, os oes angen. Welcome to the Wellbeing Hub, my name's Stacey and I'm the Wellbeing Hub Manager. I'm Harry and this is Nick and we're the Wellbeing Hub Advisors.

Hwn yw ystafell cyfarfod dai. Mae ar gael i'w harchebu gan sefydliadau statudol neu'r trydydd sector. Mae bwrdd, cadeiriau hefo breichiau a monitor ar gael. Gofynnwch os ydych angen cadair heb freichiau a fedrwn ni drefnu hynny. I adael yr ystafell, mae yna fotwm gwyrdd wrth ymyl y drws. Yn yr ardal gymunedol, cewch hyd i iPads gallwch ddefnyddio i fynd ar-lein i gael hyd i weithgareddau yn y gymuned, i gwblhau ymarfer ar-lein neu yn syml i gwblhau ffurflen ar-lein. Mae'r ardal ymarfer yn le gwych i sefydliadau a grwpiau cymunedol i gwrdd a rhedeg gweithdai a sesiynau ymarfer. Mae sgrin glydadwy ar gael gallwch ddefnyddio os oes angen. Mae'r ardal gwybodaeth i deuluoedd yn wych i rieni â phlant sydd efallai angen adloni plentyn mewn cyfarfod neu os ydynt yn mynychu sesiwn. Mae'n angenrheidiol bod plant dan oruchwyliaeth. Mae ystafell gymunedol dau yn ardal gallwch archebu i'w ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau â phlant neu fabanod. Mae digon o deganau ar gael i'w ddefnyddio. Mae yna gegin hefyd wrth ymyl yr ystafell gyda'r mwynderau arferol. Gallwch newid uchder yr hob a'r sinc i'w gwneud yn fwy hygyrch. Mae yna flanced dân wrth y drws. Mae ystafell gymunedol tri yn le arall gallwch archebu hefo byrddau a chaderiau. Mae cynlluniau ystafell oedd yn addasadwy gyda threfniant cynt. Mae yna sgrin gludadwy a sgrin ryngweithiol fawr wedi'i osod ar y wal. Nid oes freichiau gan y caderiau ac mae llefydd eistedd ychwanegol ar gael os oes angen. Gallwch gyfuno ystafelloedd cymunedol dau a tri i mewn i un ystafell fawr drwy symud y parwydydd. Mae toiled ag ardal newid yn y stafell gymunedol tri. Fel gallwch weld, mae cor Tony mewn argyfwng, un wrth y sinc ac un wrth y toiled. Os geith y rhain eu tynnu'n anfwriadol, mae'r botwm ailosod wrth y teclyn codi. Gallwch newid uchder y sinc drwy ddefnyddio'r rheolwr o'r bell ar yr ochr dde. Mae yna dau doiled, mae gan un ohonynt osodiad bidê a gallwch newid uchder ei hychder hefyd. Mae yna drac teclyn codi ar y nenfwd, mainc newid a chawod. Mae hefyd canllawiau bachu wedi'u gosod o gwmpas y sinc a thoiled yn ogystal â rheiliau sy'n gostwng wrth y toiled. Mae hefyd mat newid baban sy'n plygu i lawr. Gallwch fynd i'r ardal chwarae agored trwy ystafell gymunedol dai ac mae ar gael i rywun sy'n archebu'r ystafell. Mae gan yr ardal chwarae llawr diogelwch rwber, ardaloedd chwarae aml-lefel ac ardaloedd synhwyraidd i'w fforio. Mae hefyd bwrddiau calch a bwrddiau gwyn o gwmpas y perimedr. Gallwch gael hyd i'r allanfa dân trwy Ystafell Gymunedol 2, trwy drws a ddangosir a thrwy'r allanfa dân a bar gweithio. Mae'r man ymgynnull tân wedi'i leoli yn y ardd heddwch tu ôl i'r hwb lles. Ceir y larwm tân ei brofi bob dydd Llun am deg o gloch ac mae'n swnio fel hyn. Mae'r hefyd goleuadau'n fflachio uwchben y larymau i rybuddio pobl â niwed clyw. Defnyddir y cebynau yn yr ardal gymunedol ar gyfer sgyrsiau tawel i greu ardaloedd mwy preifat wrth drafod ag un o rhagor o sefydliadau sy'n defnyddio'r lle. Enghreifftiau o rai o'r sefydliadau sy'n defnyddio'r lle ydy cymunedau dros waith sy'n rhoi mentora a chyngor un i un i'ch helpu chi i mewn i gyflogaeth, addysg neu ymarfer. Mae'r Hwb Lles hefyd yn gartref i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Wrecsam, sy'n rhoi cyngor ac arweiniad i famau, tadau a gofalwyr plant a phobl ifanc, o feichiogrwydd hyd at benblwydd dau-ddeg-bed y plentyn. Mae'r prif doiledau wedi'u lleoli tu ôl i ddesg y dderbynfa. Mae yna tri doiled yn rhywiol a thoiled arall ag ardaloedd newid. Mae gan y toiled ag ardolaeth newid toiled a sinc gallwch newid uchder, canllawiau bachu sy'n gostwng, canllawiau bachu wedi'u gosod, teclyn codi ar y nenfwd, mainc newid a chordiau tynnu mewn argyfwng. Mae yna hefyd mat newid babanod. Mae gweithwyr meddygol proffesiynol yn defnyddio'r ystafell glinig ar gyfer apwyntiadau. Mae cadeiriau heb freichiau yn yr ystafell ac, i adael, mae botwm gwyrdd ar ochr chwith y drws. Mae ystafell cyfarfod un yn ardal arall gallwch archebu ar gyfer sefydliadau trydydd sector a statudol. Mae ganddo soffas, cadair freichiau a bwrdd a chadeiriau gyda breichiau. I adael, mae botwm gwyrdd ar ochr dde'r drws. Mae gan yr ardal disgwyl rhagor o soffas, cadeiriau breichiau a chaderiau. Os nad yw'r cadeiriau yma'n addas i chi, gadewch i aelod o staff wybod gan fod rhagor o gadeiriau ar gael ar hyd y safle. Mae bwrdd coffi o flaen y soffa gornel a rhagor o daflenni gwybodaeth. Mae yna fwrdd yn llawn o gemau a phosau. Mae te a choffi ar gael hefyd. Mae'r ystafell synhwyraidd ar gael i'w archebu gan bobl gyffredin am sesiynau hanner awr. I wybod mwy am argaeledd ac i'w archebu, cysylltwch â'r Hwb Lles. Mae gan yr ystafell synhwyraidd ddrws mwylltudan i ganiatáu mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn,

Mae yna declyn codi ar y nenfwd a weithredir gan reolwr o bell. Mae amrediad eang o oleuadau synhwyraidd a nodweddion sy'n mynd gyda cherddoriaeth ymlaciol i greu ardal dawel i'w fforio. Os mae'n well gennych chi ddefnyddio cerddoriaeth eich hunain, gallwch ddefnyddio Bluetooth o ddyfais eich hun. Mae mwy o deganau ar gael hefyd os oes angen. Mae'r caffi yn ardal wych i gwrdd â phobl. Mae yna ddigon o seddi a rhagor o gadeiriau pren caled gydag a heb frechiau a soffa. Mae cadeiriau uchel hefyd ar gael ac ardal chwarae feddal yn y caffi. Mae'r gegin yn ystafell gymunedol un yn gwbl hygyrch a drysau llydan i ganiatáu mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau pŵer. Gallwch newid uchder y sinc a hob os oes angen. Gallwch weithredu rhain drwy botymau ar flaen yr uned fel y gwelwch. Mae ystafell gymunedol un yn ardal agored fawr â byrddau a chadeiriau. Mae yna sgrin fawr glydadwy a bwrdd siart troi. Mae hefyd llenni sy'n rholio i lawr ar y ffenestri. A thoiled ag ardal newid arall wyth y drws i mewn i'r ystafell. Mae bachau i roi eitemau personol ar y waliau yn y toiled ad ardolaeth newydd. A mat newid babanod sy'n plygu i lawr a bin clwtiau. Sinc Gallwch newid uchder drwy ddefnyddio'r rheolwr o bell ar ochr ddu'r sinc. Mae hefyd canllawiau bachu wedi'u gosod ar ddwy ochr wal y sinc. Mae sychwr dwylo a dosbarthwr tyweli papur ar y wal wrth y sgrin preifatrwydd sy'n plygu. Mae yna declyn codi ar y nenfwyd a weithredir gan reolwr o bell. Gallwch newid uchder y toiled ac mae ganddo nodweddion bidé a chanllawiau bachu sy'n gostwng a chanllawiau bachu wedi'u gosod o gwmpas y toiled. Mae yna gynhyrchion iechydol ar y silff ar ochr chwith y toiled uwchben y bin iechydol. Mae yna gawod ar ochr dde'r toiled a mainc newydd sy'n plygu i lawr gall newid uchder ar y wal gyferbyn. Gallwch ysgogi'r cor tynnu mewn argyfwng er mwyn rhybuddio'r staff eich bod angen cymorth. Os geith hwn ei dynnu'n anfwriadol, gallwch ei droi ffwrdd yn hawdd drwy ddefnyddio'r botwm ailosod wrth y teclyn codi. Mae hefyd a samfa dân a bar gwthio o'r caffi i blaen yr adeilyad sy'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.